a ni wula bilichi nima yi ku ŋmɛ kom zuɣusi maa ku lana ka n ku kana nti ŋmɛri ni boozaŋ ni tiri bilichin kam zaa sa ŋun ku be kom maa zuɣu tabiri sɔŋda ti mabi so n-kana ti bɔhi bɔh' shɛli ti na mini pun yɛli di yɛtɔɣa ka o leei bɔhi li ka kɔŋ ti yaandi ni ti kpaŋ ti maŋa. Ti chaɣisim yɛtɔɣa maa ka ni ti labi teei salo ti dɔŋ sal ni nyɛ tamdi maa din tooi niŋ ka niriba pam ka bɛ tam Yaawuni mɛma viɛnyɛliŋga Dagbanli puuni ka ti yɛri ŋɔ amaa ka biɛhigu puuni. O kamina ti bɔhi ni Dagbanli puuni ni wula ka daadam yɛn kani ka Dagbaŋ bi bolli Kumbiɛɣu ka lala nir yi kani o daŋ diri o fali bee aai bɛ bi diri li. Ka di ku kana ni ti ti zani m-buɣisili ti yaata tariga n-zaŋ ti a. Ti yɛn yɛlila ti ni wum li ka ninkura shɛba yɛli li shɛm. Di zuɣu ti yɛn kalila ti yaata tariga Dagbanli puuni. Di niŋ daliri ka bɛ dihi nira ka o piri nti kani kum biɛɣu m-bala. Ninkura yɛliya din pahiri ayi di niŋ daliri ka kom di nira kum biɛɣu n bala din pahiri ata di niŋ daliri ka niri yili o maŋ mia kum biɛɣu n bala din pahiri anahi Di yi niŋ daliri ka buɣim di nira, kumbiɛɣu m-bala. Din pahiri anu, di yi niŋ daliri ka paɣa kpuɣi doo, wummi viɛnyɛla ka paɣa kpuɣi doo. A duli n-kuli paɣa maa ŋun yiŋa nti be paɣa maa yiŋa. Dagbanli puuni lala nira ti kani, di pahirila kum biɛri puuni. Din pahiri ayɔbu, di yi niŋ daliri ka yi mali yili ka a nyɛ yili yidana, ka mali samban duu, ka dundoli kani n-kpɛri dindɔŋ naɣila dundoli din kul be gulinyaŋa, di kɔŋko n-nyɛ dundoli, ka a ti kani lala duu maa puuni, Dagbaŋ bi kali li m-pahi kum biɛri puuni. Lala niriba ŋɔ zaasa, bɛ ku yɛn malila din maani shɛm, di pa yim. Din ka ti kana ni ti kahigi ti bilichinnima di zuɣu miri na nti wum ti ni yɛn zaŋ li sɔŋ a shɛm. Tuuli. Ni di kani. Bɛ ni booni li kumbiɛɣu maa, a ni kpi shɛm maa, bɛ lan bɔri ni daŋ maa puuni so lan kpila a kpibu. Dizuɣu ka bɛ boli li kumbiɛɣu maa, ka chɛ kpibu ka di nyɛla kpibu. Amaa a ni kpi kpiri shɛli maa, ti bi lahi bɔri ni ti nyɛ li ti daŋ maa puuni. Lala ni kala shɛŋa ŋɔ, di zooya pam, di zooya pam biɛhigu ni. M bi yɛn neei ti kpi lala n-nyɛ li, amaa di zooya pam biɛhigu ni ka nir kani, ka di nyɛla dunia n-di o maa. Di zuɣu lala nira bi bi diri o fali lala nira o fali ka siɣiri bin dirili binshaɣu din gbaagi o sitira yɛra o duu niɛma ka siɣiri ba bini n suli amaa ni yɛri ŋɔ hali ka siɣiri shɛba bɛni o yi zaŋli kuli o bɛ yɛn dili o yɛn tarili mi. Daliri maa m-bɔŋɔ, a yi nya ka siɣira ka tooi zooi ka a diri lala, di zooya pam ka di ti nahindi a nyaaŋa a yaansi ha. Ka bɛ ni bi yab doo ni ŋun daa di fa shɛli lala fali maa nahindi ma maa, o ni daa mali ti shɛli ka di bi nahi ni maa m-pa shɛli piinim bila ha mi li. Din be n nahi ni daŋ be. Di zuɣu niriba pam beni, ka siɣiri pam beni. Bɛ yi zaŋ lala bini kuli bɛ yɛn niŋ la mɔɣu che li, amaa ka gba zaŋ li tari bɛ yɛn di li. Ni shɛba yɛli ni di yi niŋ daliri ka di nyɛla kom n-di nira, ni bɛ bi diri o fali, bɛ zaŋ li mi dolisiri kom. Aai! O kuli ka bɛ maa ni dolisiri kom, amaa ka o fali. O kuli ka bi maana m-mali dolisiri kom, amaa ka o fali. Di zuɣu o kuli malila bi maani la tam shɛli din ŋuna m-be n-kpɛri puuni din niŋ zimzim biɛla. M bɔri ni ŋun ka n wumda ka a baŋ bɛ ni boli luɣ'shɛŋa kumbiɛɣu di yi ti niŋ daliri ka di nyɛmi yaa bee a bela lala hali puuni ka a daŋ taɣi a halli ka na beni bɛ yi ti boli binshɛɣu n kalisi ti paai shɛli m baŋ ni niriba pam ni mali muɣisigu yi di niŋ ka paɣ kpuɣi doo Dagbaŋ mini sɔŋ ni shɛm m-bɔŋɔ Ʒiɛmani n-kana ka ti pa dari politi m-mali mɛri yiya. Dagbaŋ kurili, ayi, Birabi dari polo. Di zuɣu di daa naan niŋ Tompɔŋ ni paɣa ti mali yili. Di zuɣu di yi ti niŋ ka. A mali paɣa ka paɣa maa ti ʒira kubu ŋun maŋmaŋ yiŋa ka a dol o kuli. To a yi kani nini polo, kum biɛɣu ka a kani maa. Daŋ maa bi leen saɣi ka bi so siɣa. Bɛ bi leen dɔɣi bia ka zaŋ a yuli maa zaŋ bol o. A ku daŋ maa yuli. Di zuɣu niriba tooi bɔhiri ma, Naa, paɣa yi me yili, ka yɛn zaŋ a kuli di puuni, Dagbanli puuni wula n-lee nyɛ di biɛhigu? Dagbaŋ bi daa yɛliya ni di niŋ tɔm pam ni nir su a dibu ni a nyubu, ka a yɛn gbubi o, naɣila a ba n-nyɛ o. Amaa di yi pali lala, Ka paɣ ti su a yɛlli kam hal ni a biɛhigu shee, ni di niŋ tɔm pam ni o tooi be a sulinsi ni ka tam kalin shɛli zuɣu a ni bɔri ni o tamya. Di zuɣu a yi di niŋ ka a paɣ yi zaŋ doo kuli o yiŋa, di zooya pam ka doo maa kɔbiga puuni. Piiwoyi ŋɔ, doo maa payɛn bela paɣa maa sulinsi puuni. Dagbanli mi puuni, gala n-nyɛ li. Doo n-siɣisi ni o gbibi paɣa, amaa ka paɣa mi gbibiri doo. Hal Naawuni ni nam paɣa mini doo di yi kana gbibbu polo, doo mali gbibbu hankali zinli gari paɣa. Di yi kana suhukpeeni polo, doo mali suhukpeeni n-gari paɣa. To di zuɣu Dagbanli puuni. Paɣa bi zaŋdi ka o yidana kuli o yiŋa a ku lan tooi kuli do tali dizuɣu daŋ maa maŋmaŋ ku saɣiti li a yi zaɣisi daŋ maa zaligu maa ka saɣiti n dolo kuli to a yi pa ti kani ko biɛɣu m bala a kuli mali bɛ yi di ku ka taali nyɛli ni a mali paɣa ka o mali yiya paai yiya pia taali shɛli ka di puuni To amaa ʒiɛmani n kana ka di biɛni a yi yuli nyaangi ha ni yɛla saha shɛli ŋɔ di daa naan niŋ tom pam ni a nyɛ paɣa ni mali yili dizuɣu dagbanli puuni bia n ŋmubiri n ma amaa ka ŋma n ŋmubiri bia Di ganda gballi puuni ka nir kani ka chɛ o paɣa ka o kul o yiŋa, ka daŋ maa naan chaŋ ti suhi paɣ maa ni o kana ti gbibi bihi maa. Dagballi puuni, kaman ni paai shɛŋa ka m ba kani ka chɛ m ma, m ma yɛn kul o yiŋa ka ti mali kul naai. N ni yi tiɣi ma ka m mali biɛhigu shee, ka n chaŋ ŋahinim sani ti suhi m ma na nti gbibi. Dagban ni di nyɛ shɛm bala. To di zuɣu nir yi yil o maŋ mia Dagbanli puuni ka di nyɛ Dagbanli ka ti yɛn zaŋ kubu garita o suɣ bi be hal di ko. Kom yi di nira ka o suɣ bi kari be di ko, ka buɣim di nira ka o suɣ bi kari be di ko, nir yi piri n-kani ka o suɣ bi kari be di ko, di zaa kumberi m-bala. Di zuɣu bɛ yɛn malila kuli maa ka niŋ niŋsi shɛŋa din yɛn chaɣ lala bini maa ka di zani nimaani tariga ka ku lahi niŋ daŋ maa puuni. Di zuɣu lala niriba ŋɔ bɛ fali binshɛɣu din nyɛ bɛ duu nɛma ka siɣiri bɛ maŋ suli. So ni tooi mali muɣisigu ni ka o yi mali piɛri ka mali loorinima ka mali yiya. Di kari puuni, di nyɛla daŋ maa bini. Dagbaŋ bira bɔrila ariziki laɣimda. Di zuɣu a yi kani, bini yɛn piri a binshɛɣu ti bihi, daŋ bihi nyɛla a sitira. Amaa yi ni daa kɔŋ kɔbi binshɛɣu kam zaa, di nyɛla daŋ maa zaa bini. Di zuɣu a ku tooi kani kari shɛli ni bi piri li tari niriba. Di zuɣu nir ti kanila a soli maa ni o duui nɛma, di ni nyɛ omaŋmaŋ bini, din ka bi yɛn zaŋ tari din ni tooi saɣi shɛba. Bɛ yɛn zaŋmi ti din di tooi saɣi shɛba. To di zuɣu di yi niŋla o duu nɛma maa zaa ka siɣirim maa yɛn kana ti vali n gba kuli ti kpeli mɔɣu pɔi ka naa ni tooi niŋ binshɛɣu din tooi ku bukaata yɛla saha shɛli kam maa n wula mila ŋun gari ma ni gari so ŋuna Naawuni m-mi o.